Утырдым. Хәзер шәһәрнең читенә чыгабыз инде. Конечныйга барабыз. Душанбеның автобуслар конечный. Дальше попутка тагын. Попуткага утырып Хуҗант. Бүгенге җиттек. Душанбеда автобусларын яраталар, менә шундый Mercedes-Benz спринтерларны. Капот э, нире городской маршрутта и шулай торып матур итеп отделка ясыйлар. Вот инде заводтан килми мондай отделка.

Ике көнем булды минем Душанбеда. Юындым, киендем дәген. Хәзер бит инде Хуҗантка чыгып китәм. Вот, автобусга утырып бара кирәк шәһәрнең читенә. Аннары бит инде шуннан попутка тотып карарга кирәк. Аллаһының рәхмәте белән тотып булса попутка. Худжант үзе әллә ни ерак түгел. Бер 450 километр тирәсе генә. Ләкин сөйләгәнчә юллар монда җәмәгать таулар арасыннан шундый зигзаглар белән бара. Шул әйтәсем килә, бу 450 километрны көн буе йөрергә туры килергә мөмкин. Шулай да догада булыгыз, сау сәламәт кенә хуҗаныкка барып җитәргә бүген. Җөрим кепка эзләп, мин бит инде гадәтем бар. Мисне кепка алырга. Только табып кына булмады. Тамак авырта. Кердем дә стрипсис алмакчы идем. Ә стрипсис кыйммәткә чыга, әллә 50 сом они почти. Мин әйтәм, сездә бит теге штучканы да таблетка бирә. Бирәбез, бирәбез ди. Менә күз алдына китерегез. Менә. Ике таблетканы кисеп бирде. 4,5 сом анига. Безнеңчә инде ул була 35 сумга кисеп бирде. Менә шулай бизнес А то без Россиядә алабыз, пачка пачканы кала бозылып ята. А монда 4 таблетка кирәк, 4 кисәләр. Бер кирәк булса, берне кисәләр. Менә сиңа ни, гибкость бизнесы. Мин 2-3 автобус белән барып җиттем. Шәһәрнең читенә, әле до конца чите түгел. Сразу җөгереп киләләр таксистлар. Давай 100, 150. Давай, тегеләй подвезем, да, мәйтәм, юк. Моңа чекилдем бит әле, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. Изге кешеләр белән мәйтәм. Дальше табармын анда изге кешеләрне. Шуңа куркып кайгырып тормыйм. Машина булыр әле Алла бирсә. Озак та тормадым, Аллага шөкер. Бер 7-8 минуттан бер мужик алды. Акча юк дигәч, мәйтәм, сәфәрче, сәяхәтче дигәч, әзрәктән тешләрен кысты инде, но алды. Мәйтәм, Теләмәсәң алма. Ярар, дога кылырсың. Мен там дога түгел, бәхәс сөйлим мисең әйтәм юлда. Тоюлар аша йөрибез. Менәбез, төшәбез, менәбез, төшәбез. Шундый зигзаглар. Мин бит үзем төшермим. Вообще җоклап кайтам. Чөнки туларда йөрү мине бераз куркыта. Зерек, стресс артыклык биек.

Аста 900 метрден 2600 ге кадәр менәсең инде монда шундый. Арасында туктадык. Без Айнига килеп җиттек. Айни Иске областька. Монда ДТП бәрелгәннәр шундый опасный юл монда. Ши куркыныч юллар.

Айниның бер районы, Айни үзе более-менее ул э, шәһәр инде. Без инде хәзер Айни буйлап бер 20 минут барабыз. Бу бер өлеше. Мин инде хөрмәтле дуслар, матур кадр төшерә алмыйм, чөнки мин Семимецканың ахырында утырам. Анда утыру да әзрәк неудобнырак шул. И укачивает, бик фатырлы иттереп. Бер велосипедист турист. Барган җылы итә.

Сапарны да без белгән җул. Бер җиде сигез бөтен шунда идек без, аста идек. Тиз белдек. Уже километрда 900 гә мендек. Айны тегендә калды. Ә без һаман биегрәк, биегрәк. Бу әнә айны тегендә аста. Аста, моны кытайлар ясаган бу юлны. 15 ел элек. Хәзер кытайлар ясаган таныйга да керәбез. Бер яшеллек күренеп алды.

Баскан. Ишекләр, сарыклар. Туйдырып бетерделәр. Мин төшермәдем. Бер 7-нче ме, 8-нче ме инде бу көтү. 2 километр бик тәшәп йөргәләр алар. Бу көтү яз көне. Шушы 45 көтүче белән, этләр белән. Китә бит инде өскә. Бер ике атна менә таулар өстендә, да тау өстендә долиналар бар икән. Шул долинада көзгә кадәр менә хәзергә кадәр алар инде май үстерәләр, ашыйлар, су эчәләр, үлән йолкыйлар анда бер инде җәйне уздыралар, кайтмыйлар. Гөр шушы сентябрь, октябрьдә алар тауларда төшә башлыйлар икән. 3 ай, 4 ай, 5 ай кай вакытта алар Чилер, тау өстендә, Намера уже рехрени стою. И жирный пушный итле булып кире кайтып чыгар. Көтә получается көтүче гел алар бит. И көтүче 4-5 ай. Шунда күп мала дигән зарплатасын. Кеше дә яз көне җибәрә ди көтүне ди әни ди бер сарыкны. Кайтканда шушы сарыкны кире алганда көтүчегә 150 сабани бирә. 150 сабани ул

Җафалана җөргәннәр тауларны әйләнеп. Ә бит менә шушы 15 еллык кытайлар тоннель ясагач, 5-6 мең 7 мең километр бу тоннель. Рәхәтләнеп тауды кисеп кенә чыгалар икән. Вот, хәзер таулар тоннельгә килеп җитәбез диделәр инде. Булмады ди. Хәзер күрсәтәм, кыса галерея дип атала. Лавина төшү белән

Шылтадыйк. Шушы тауны кисеп чыктык. Кстати, мин аппарат торган водитель хаким... Ой, жил суык. Суык жил.

Кәчтү бик күп күрдем. Бәрәңге ала торган җирләр булды. Дигән шәһәрдә калдырдылар, Хуҗанга кадәр бомбилар булып чыкты. Истаравша, Истар, Истаравшан тарихи шәһәр диделәр, менә монда кереп кафега шаурма ашап чыктым. Бик тәмле булды шаурмасы, кыйммәт тә түгел. Рәхәтләнеп хатты шуны ашадым. Бу базар кебек күренде. Эзләп карар кирәк, кепка хәзер.

Вот. Маташалар инде Сарапшанда. Ну так то исторический шәһәр бу считается үзе. Только каралмаган инде артык. Менә мин хәзер мәчеткә барам бит инде. 16 гасыргы мәчет. Мәчет дип, мәдрәсә дип язылган инде. Һәр зәп табырмыз. Улчыклар буйлап уже бер 10 минут барам, скоро килеп җитәм инде. Бер мәчет. Менә икенче мәчет булырга тиеш. Барып килеп күреп китербез алла бирсә. Бер мәчне эзләп таптым. Только кер куя икән монда. Ничек кергән икән? Мәчет зданиесе куйын. Менә. Шушы яктан керергә. Аккуратный гына. Чуть замок тора.

Самарканд белән Бухарада туйдыра башлаганнар иман изданиеләр. Аннары башка шәһәрләрдә чүргәч, сагынып та киттем мондый тип мәдрәсәләрен. Тем более монда реставрация булмаган, теге Үзбәкстанда кебек. Шуңа бик күп оригинальный бер калган бит инде. Салам алейкум. Шуңа, скорее всего, бу даже миңа интересно тоелды. Дворлары да ниләрдә. Бик матур. Бу урамнан төштем. Бу далеко не центральный урам, просто бер урамчык инде. Шул кадәр балалар күп, әкәмәт, сүзем юк. Менә миңа искә төшеп китте, мин бит инде үзем 80-ләрнең ахырында туып, 90-ларда үскән җегет. Ничек бала күп иде, ничек урамда иделәр алар барысы да. Моны телефонда утыручылар вообще юк. Урам тулы, шыгрым бала. Менә бу урамнан бардым. Шанасы юкмы, бер 40-50 бала күргәнмендер. И барса шундый доброжелательный мотор күркәм. Зур мужиклар да, яшь егетләр дә барса шулай мотор итеп көн сөяшәләр. Бик мотор, бик күркәм. Истарапшаның кешеләр ошады әлме әни хәзер. Шундый күркәм кешеләр. Килеп җиттем мәчеткә. Шундый сылуы да бар бугай. Манарасы интересный. Мин мондый манара күргән җок, кстати. Оригинальный Монион дигән русча хәрефләр белән. Манара зирәк киткән онга. Вот. Мазата хәрәкәтендәдер инде. Менә мәчет кебек. Посмотрите. Ой, кара әле матур. О, монда матур домнар да бар икән совершенно. Менә монда да гына. Аккуратно. Менә капкасы юк мәчетнең бу яктан.

Менә кабер дә бар монда. Иң кызыгы беләсең нәрсә? Манараның ишеге ачык. 99 нчы елгы манара. Баскычны алып куйганнар. Эй, шанып килдем шунда. Хәл мәчет бар күрик. Мәчет бик матур. Менә шундый матур түшәмнәр бит инде. Азиатский мәчетләрнең түшәмнәрен карарга кирәк. Иң матурлар шунда. Матур бик күркәм түшәмнәр. Резной, аккуратно торып буялган. Намаз залы бик кебек һәй югачак икән. Намаз залында күрсәтермен. Интересный проект. Бу элек бер мәчет булган. Бусы яңа мәчет. Арасын менә шулай иттереп ясаганнар. Автобус белән городской барып җиттем шәһәрнең читенә. Караңгы уже. Монда просто освещение гына бар. А так уже караңгы. Хәй юлның тиягенә чыгам дагын. Тотачакбыз машина хуҗантка. Элек хуҗатны Ленинабад дип йөртәләр, и самый интеллигентный город Таҗикстана дип. Шабыйдан да. Баш машина туктар сразу.

Аккуратный гына. Полицейлар басып торалар. Таҗикстанда, кстати, бер күп бирим, ни халатны юллар бар. Юллар үзләре мактанырлык түгел. Чакыр-чакырлар күп, но юллар платный. Күрәсең, теге кытайлар салдырган юллары өчен бурычлар күп әле. Шул платный юллар белән Түләп бетерергә телиләр микән әллә? Братишкасы белән калдырып киттеләр мине. Ходжатның бер мин үзем дә белмим кайсыдыр җирендә. Хәзер алга бер 300-400 метр уңга борылып, аннары попутка тотырга кирәк Чкаловскийга. Бер километр рюкзак белән барам инде хәзер. Туктамыйлар. Ну, шәһәр эчендә туктамыйлар да Бездә андый гадәт юк ди. Минемчә, Россиядә рюкзаклы кешегә ито туктыйлар. Шәһәр эчендә. Теге моңа эче уйлап йөргән идем. Таҗикстан, Үзбәкстанда автостоп бик яхшы дип. Беләсез, нинди фикергә килдем?

Шунда попутно тотып карыйм Чкаловск шәһәренә. Или как минимум инде такси эләктерергә, чөнки җәяү йөрү минем бүген уже и Аллам. Так, 12 километр булды уже. Сәгать төн дин минем. Вот. Күп җәяү йөрү арттыра, э, соңгы вакыт что-то Аяк авырта башлады бераз үзәк. Күп йөреп. Шуңаллыга тапшырып. Самон плаза дип ясап куйганнар. Бер төркем таксистлар Җыелыр хәзер бары сөйләшеп карыйбыз инде. Шундый гостиницаның цоколь этажында хостел урнашкан. Монда инде туй бара, кешеләр җыелганнар, бииләр. Вот, мин хакибеткә кереп, завтрак алып чыгам. И отырга инде ардырды бүген. Салям Казань, салям Казань. О, как красиво. Эй, все выключили. Эй. Этажда шундый мотор

Гаҗәеп. Вау. Минем өчен бу круто. Крутяк. Все, хөрмәтле дуслар, кичә барып булган бит инде Хуҗанка. Бүген уянып чыктым. Хуҗатның знаменитый базары Пенджешәмбе дип атала. Четверг базары. Вот, шул базарда инде кепканы эзләп карыйм. И бүгенге көне буе Хуҗатны танышам бит инде. Иртәгә Үзбәкстанга юл тотачакмын алла бирса. Менә инде Хуҗантны күрә аласыз. Центр советский форматта бер самон узнай свой вес. Популярный бизнес, кстати, монда. Менә парикмахерскийлар. Фәтрәп кешеләр яшиләр, йөриләр. Ничек киенгәнен күрә аласыз инде. Э, халык сөйли дин миңа, монда самый теге современный халык, э, современныйча киенәләр монда, западныйрак шәһәр дип инде. Минемчә артык аермасы юк Душанбе белән шул ук кебек. Вот. Хәзер барабыз базарга. Пенҗешәмбе базарына кердем. Монда кешеләр и базар башланып инде. Товарлар

Монда да кабып карарга туры килер инде все-таки. Начар гадәт түгел инде, яхшы гадәт. Такты. Мен яратам бу гадәтне тотырга. Менә базардан чыккач, бик кызыклы бер монумент күрдем. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир. Бик зор хәмишә сулх башат, Хуршет мудум нур пашат дигән. Шушындый. Эй, Аллашкар. Бик күркәм стиль утыра. Монда инде бераз тарихи мәчетләр бар. Менә монда базар күренә бит инде. Монда бер үзенчәлекле парк. Күреп китик. Ә монда тагын бар. Монысы сугыш турында. Аллага шөкер. Ярхамакалла. Рәхмәт. Дәвам итәбез хәзер. Менә мәчетне дә күребез. Бу мәчетте более-менее иске күренә. Тарихиерак бераз күреп китер бу мәчетне. Мәчетнең әле, оказывается, менә монда да дәвам бар икән. Манарасы, менә бу здание. Төрле мәчет комплексына керә бит инде. Менә монысы не инде Пәнҗешәмбе базарының центральный входы. Ансын күрсәтмәгән име, хәзер күрсәтеп китерәм. Насретдин мәчетенең элеккеге керә торган ишекләре булган. Вот монда теге ни мозаиклар күренми. Но үзенчә тоже матур итеп ясалган бит инде. Хәзер ишеген табырга кирәк, кай икән ишек. Мәчеткә ничек керергә икән монда. Эштән интересный булырга тиеш ул мәчет. Ә менә монда Комплекс зурая. Мен Пенджешембе базарының центральный входы. И менә монда мәчет комплексы. Вот, кстати, көннәр матурланып китте. Интересный алып китте. Күрә аласыз. Ничек матур монда. Комплекс. О, бу зур икән бит бу. И нәрсәне тагын кабатлап әйтәм, бер кайда Казахстанда да, Үзбәкстанда да моның кадәр имгәкләрне күрмәдем. Монда кәмәт күп инвалидлар. Тәҗикстан. А зачем?

Шуңа тагын бераз-бераз гына туристларны кызыктырырга урын ясаганнар. Сиңа замана. Бер фотографка килдем дәген. Ул мине 10 саманига 30 фотография ясады и минем телефонга сразу ыргытты. Фотографияләр бик матур чыкты. Местный бабайлар белән төштем, догалар кылдык бергә. Тегендә төштем, монда төштем. Профессиональный фото. 10 самони 90 сум. 90 да түгел, 80, 85 сум. Менә сиңа заманча фотограф булып чыгышларга була. Бик кызык, бик яхшы. Кәгазьдә печатләргә кирәк түгел хәзер. Бөтенләй бер телефоннан карап була. Ә мин мәчеткә керәм. Безнең мусульман гадәте бар. Әгәр син кайдыр яңа шәһәргә киләсең икән, обязательно мәчеткә кереп, ике рәкагать булса да укып чыгарга тиеш. Ә безнең хәзер Духа вакыты. Духа намаз укырга була. Духа намазы инде ул Рәсүлебез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән, дөньяда иң зур байлыкларның берсе, ул ди кайчан син кереп, мәчеткә монда өеңдәме, ике рәкәгать кыласың духа намазы. Аннан тагын яхшы әйбер юк дигән. Но мәчет бикле. Зал ябык бит инде. Аны ачалар җомга көнне генә. Ә калган вакытта менә монда укыйлар икән. намазны. Ну, монда скучно. Теге матур зал түгел. Михаил бара торган бина ул иске мәчет түгел икән. Муслихиддин дип аталган үз вакытында бик знаменитый галимнең мавзолее. Менә күрә аласыз. Мавзолей имени Муслихиддина. 17 гасыр дип язылган бер җирдә. Хәзер бинаны үзеннән карыйм. Ничә дигән икән монда? Болай үзе нормально сакланган. О! 1133, 1223 елда булган. Бу мавзолей жаңа инде күренеп тора. Реставрация, ремонт монда булган. Ну, Үз вакытында ни, инде иске булгандыр. Мавзолейның менә бу ягы, ә артында яңа мәчет төзелә. Яңа мәчет төзелеп килә бит инде. Монда таулар. Әле төзелеп бетмәгән. Ничәнче ел салалар инде, кабын төзелеп бетерә алмыйлар. Вот. Бу мәчетнең бу ягы Бында тоже ниндидер стройка планлаштыралар күрәсең. Мәчеткә ремонт планлаштыралардыр инде. Шулай Таджикстанда күп җирдә таулар бит инде. Кайда карама таулар тора. Менә Бәндишәмбе базарының центральный входыннан кереп карыйбыз. Баковыйдан түгел. Центральный вход үзе матур. Менә монда ниндидер кызыклы фонтан да булган, но эшләми фонтан. Ничалай та пока бераз. Вообще Среднязиеда мәчет, мен ул мәчет түгелме, но куполларын бөтен җиргә кыстырырга яраталар инде. Купол мондаларның прямо важнейший элемент. И купол эчтән матур иттереп буялган булырга тиеш. Менә күрәсез. Ничек аккуратно гына. Менә алма бәяләре күраласыз бит инде. Бер самон 8,5 сум инде ул. Кайчан ничек? Бер көне 8, бер көне 9-га әйләнә. Туда-сюда уйный инде.

Абзый карап тора. Монда нәрсә әйтәсең килә? Матур итеп куерга яраталар бөтен әйберләрен. Монда бик матур ясалган. Басы инде центральный зал. Пенджишәмбе базарының. Бу продуктовый өлеше. Менә хәерчеләр. Менә күрәсең, качалар. Вампирлар нидән көмештән курыккан кебек чегәннәр. Бу сразу әйтәм, таҗиклар түгел чегәннәр. Нәгәрәдик мотор. Продуктлар, монда әйберләр. Менә монда ипи яраталар. Мин үзем ипи ашамыйм, шуңа теге кемдер блогерлар сөйли менә монда ипи карагыз менә бу туйга сатыла. Бәясе бар. Монда ипи, тегендә ипи, мин ипи ашамыйм. Шуны мин бит селгетми. Бөтенсе килеп теге таҗикский кыртларны күрде. Бабай таптап киттем ди. Гафу тенәме, сүгәме, аңламадым. Вот мен шундый ипи. Исләр тәмле, конечно. Алып ашыйсы килә. Но ашамыйм. Бу дөгеле э, бәяләр бит инде төрле-төрле ниләргә. Менә карагыз, карабодай. Дөге, монда мин белмәгән, аңламаган әйберләр бар. Шундый бәяләр. Менә теләгең булса, барып ала аласың. Миңа бертләр әйттеләр инде, ал, ал дип. Әйтәм нәрсә эшлим мин алар белән. Мин тора торган гостиница чәйнектән башка бер бер жоқ, кухня юк. Пешерергә тоже артык теләгем юк. Шундый бәяләр. Вот. Күрә аласыз бәяләрен. Паузага басып 8,5 сумга тапарлыйсыз да

Аннары шашлык. Шуңа хәр мантыйны кабып карыйм әле. Бер штугы ике ярым самоний. Мул була бит инде. 9, 2, 18. Короче, 23-20 сум. 22-23 сум бер штугы. Чуклар, зур мантый. Шашлыклар пешерәләр тегендә, монда шашлыклар. Монда шашлыклар почмагы.

54 сум инде бу. 50 сум даже. Кабып карыйк, нәрсә микән на вкус. Шашлыкны ашадым. Э, бик үзенчәлекле. Возможно, бөтен кешегә шап бетмәс тәгендә. Ну, ашап була. Ну, лучше ни. Фарш алырга или ит алырга. Бер 20 төрле киюткә кергәнмен дә инде кеп шапка сата торган. Нинди генә кипкә юк. Итальянский да, американский да, немецкий да. Бөтен төрле машиналар бар. Ну, Таджикстан дигән язылган кипкә юк бер кая да. Гаҗәеп. Ленин тора. Саламат компаниясе алып бара сезне шушы шәһәрләргә. И карагыз, беренче иң зур шәһәр Москва белән Новокузнецк. Чөнки Новокузнецкида мин бит яшәдем, анда огромный таҗикский диаспора. Бик көчле диаспора ул. И көчле в смысле прямо э, дәрәҗәләре бар аларның городта. Беләләр, хөрмәт итәләр. Арт галерея Самони открыт кереп карыйк әле. Шундый картиннар, рәсемнәр. Угол белән ясалган. Массажы картины. Мото ясалган. Менә арт галереядан чык мотор. Ә бу ян картина 13 елгы. Менә монда ничек яшиләр урамнар. Вот, сумка белән монаем Россиядән кайткандыр инде. Вот ниндидер уен. Ә беләсең мин кызган нәрсә монда? Түшәм, шундый мотор. И түшәмнең карагыз, өстендә советский значоклар тора. Совет Союзы вакытында ясалган. Местный идеология туры килергә кирәк бит инде.

А, это Бухара? Түшәмнәр инде матур. Түшәм шикарный. Менә мондый әйберләр күп инде Таҗикстанда. Күлләр. Абзый шортиктан. Мазар сабит чырлары. Мынсы элеккеге базарлар. Мынсы советский чор. А. Малайны юындыралар. Совет чорлары. Таулар. Бу Памирдер инде. Памирда шундый мотор җирләр.

О, менә татар көрәше белән шөгыльләнәләр. Ходжатның рәсеме. О, картушка. Бәрәңге бәйрәм бабай сөйләп утыра. Бәрәңге турында. Янс бик матур. Тога менгән дә фикерли, самолетка карап. Киләчәк турында. Монысы местный шагыйрь. Үзенең китабын бастырып чыгаргандыр инде. Местный спонсорлар белән. Вот. Монысы каяндыр дөяләр кайталар. Продукция кайталар.

Вот. Бар. Әни нидер күчтән яшерелеп алара кайткан. Ә юк, бу балалар сабан туялында нәрсәдер җыеп йөриләрме? Хәбер кеше чыгарып сала инде үз бүләген. Сәгатьтән артык художественный галереяда утырдым. Таныштым, ведущий художник Республика Таджикистан, монументалист. Скульптуралар да, рәсемнәр дә ясый. Вообще инде ни? Начальник монда галереяның зур кеше инде. От души сөйләшеп утырдык. Бик ачык кеше. Минем кебек тарих, фәлсәфә ярата. Чәйләр чертте. Яздырмадым инде, хатага төштем инде. Ну, бик рәхәтләнеп утырдык инде. Аның дусты килде, помощнигы килде. Дүртәүләшеп сөйләшеп утырдык шундый кызык-кызык тематиклар, тирән-тирән. Һәр вакытта да андый тирән фикерли белә торган кеше табырга авыр бит. Шуңа тапкач үзелеп булмый. Анда гын теге үзләс килми, миндә үзләс килми. Менә шулай Аллаһ Тәгалә кай вакытта көтмәгән җирдә шундый көтмәгән очрашулар бирә. Ул үзенең теге кызыклы рәсемнәренең мәгънәләрен сөйли. Мин үзем өстим теге мәгънәләрен. Теге үз картинасын 20-30 ел элек ясаган. Ул күрмәгән әйберләр мин аңа күрсәтәм. Ул акаеп аптырап карап тора. Корал чынандагы ди, чынанда тирән фикерләр бар ди. Э, миңа картиналар нәрсә белән ошый? Син художникның экспрессиясен генә ясаган э, әйберен генә түгел, Кайвакытта художникның үзенең күрмәгән әйберләрен күрсәтә аласың. Анда әллә нинди гаҗәеп әйберләр табып була. Чөнки рәссам ясаганда ул үзенең күңелендә булган бер өлешен тапшырырга тели. Мин үзем рәсем төшерергә яратам. Ну, теге серьезный картинга инде бер 20 ел тотынган жоқ. Былай җиңелчә генә карандаш белән ясарга мөмкинмен. Или инде шул электронный планшетта ясыйм инде. Ну, күптән ясаган жоқ инде хәзер. Бер вакыт ясый башларга кирәк инде, хотя пейзажлар ниләр тотынырга ата кул бөтенләй онытып бетерә. Сез дә ясагыз. Вообще рәсем төшерә белү ул яхшы, бик яхшы сыйфат. Аны кайбер кешеләр тыерга маташалар, инде тегеләй ярамый, былай ярамый дип. Вот, әле нинди табына торган әйберләр ясау әйе, һичшиксез дин буенча тыелган. Ләкин дин кысаларына сыерлык иттереп, матур иттереп рәсем төшерә белү ул бик зур бер осталык һәм аны развивать итү бик кирәк.